торган кәгазьме? Әйе, әйе, Ә, әйе, әйе. юк, Монда бу- блиц әйбер сораштыру гына. Чын йөзеңне ача торган әйбер түгел, Гаяз, Юк. борчылма. Кем ничек, Куймай кем ничек шул кабул итә кадеренә. инде? Юк, юк, бу алай ача торган әйбер түгел. Монда бик җайлы.
Э, Монда э, мин 8 сорау бирәм. Э, Беләсеңме, монда э, сойларга гына кирәк. Тиз Тиз- генә, тиз әйбер. генә, әйе. Аннан Озак соң, уйламыйча. э, аннан соң инде монда э, ахырында инде аның язылган Э, нәрсәндер сайлаган булсаң, шуңа аңлатма, тегесен сайлаган булсаң, шуңа аңлатма. Аңлатма дип бу дөрес дигән әйбер түгел, ләкин ничек синең бәхтең бармы икән? Менә шуны бәхетеңне тикшереп карыйбыз. Әйе, әйе, менә шуны тикшереп карыйбыз.
Кызык өчен. Әйдә башладык. Әйдә. Димәк, беренче сорау. Э, бер меңме, ун меңме? Сайларга гына. Ун мең әлбәттә.
Яхшы.
Акмы, карамы? Ак.
Акбарс нефтехимик. Акбарс әлбәттә.
Яшелме, сарымы? Яшел. Хатынмы, йөргән кызмы? Хатын әлбәттә.
Юк, бу теге иксен ике. Юк, Әйбәт аңладым. түгел, Хатын әй- булгач әйбәтрәк була. Яхшы, яра, яра. Йөргәндә дә әйбәт, но хатынга әйләнгәч тагын да әйбәтрәк икән. Не, Лайклар. э, э, Каян чыккан алайса, бар кызлар да яхшы, каян килә шундый начар хатыннар дигән. Үзебездән тора күбрәк. Яхшы. Тугызмы, унмы? Он. Башмы, муенмы? Баш. Карбызмы, алмамы? Карбыз.
Булды.
Тик мәгәр. Һәм тикшерәбез. Әйе.
Тын-тын.
Беренчесе. Димәк, 1000 меңме, 10 меңме иде, әйме? Он 1000 мең. сум премия иде, 10 мең сум штраф. Ну, ярар, штраф булды инде сиңа.
Без 50-ләрне түли торган. Әйе. Акмы карам? Искә төште. Моны аңлаганнар гына. Штраф. Син акыллы, мин шундый. Штраф. Иллемен. Радио тыңлаучылар кызганычка каршы аңламыйлар. Ләкин без аңладык. Ләкин бик күп артистлар аңладылар. Безнең чорны үткәннәр аңладылар. Димәк, акны карамыйды, ак. Ак пумала тотып үрдәк бәбкәләрен саклыйсың. кара лимузинда концертларыңа йөртәчәкләр иде. Ярар. Акбарс нефтехимикны Акбарс сайладың. Акбарсның кара исемлегендә син хоккейга кертмиләр. Нефтехимик командасын сайлаган булсаң, гимнын син генә җырлаячаксың дигән шундый вариант. Аларның гимнары юк, яра. Менә булай иде.
Менә булай иде, махсус.
Яшелме, сарымы? Яшел дидең. Яшел бакчадагы чүпне утыйсың. Сары кояш астында кызынып ятасың. Хатынмы, йөргән кызмы? Хатын ел саен яңа тун аласың, йөргән кыз кафега үзе түли. Ого!
Күрдең? Ә, э, киттек. Тугызмы, унмы? Ун дидең. Тугыз барган юлыңда тугыз баллык бөкеләр, ун ел буе җырларның татар радиосында бушлай җырлатырлар. Бар икән бәхете. Әйе. Башмы, муенмы? Баш дидең. Башың китә торган гадәтең бар. Муен, хатының баш, ә син муен булган булыр иде. Һәм карбыз дидең, карбызмы алмамы? Карбыздай синең корсак, алма кебек кызарасың дигән. Ә, Корба э, корсакны шиндер өстендә эшлибез. Э, Аңладым.
Спорт белән